Salam aleykum, Ediye hanım! Bayram şerifiniz mubarek olsun! Şimdi öp Ediye hanımnıñ elini. Al Ediye hanımnıñ elini. Sağ olun.

Nedir o? Köpecik öyle kızım. Köpecik. Selam aleyküm sayılı dostlar. Bugün biz Ediye Hanım Bolatnın evine misafirlikke kelip bayramnen hayırladıq öyle. Ediye hanım bizde oca, rus tili ve aynı zamanda kitaphaneci olaraq çalıştı. Şimdi ise evde endi, raatlıqta öyle. Selâm aleyküm, Ediye hanım! Hoş keldiñiz, hoş keldiñiz! Sağ oluñız, Ediye hanım! Sağ oluñız, bayram hayırlap keldiñiz! Qurban bayramğa Alla bu yıl yetkizdi da çoq bayramlarğa yetkizsin! Tutqan orazalarnı Alla qabul etsin, etken qurbanlarnı Alla qabul etsin. Mal qanı tökülsin, mal canına yamanlıqlar bolsun, dünyada tınçlıq bolsun, insanlar sağ-selâmet bolıp, cümlenen beraber tınç dünyada, serbest Vetanımızda, abadan Vetanımızda duvanen

Trataleznein hamdü aleyhim, ğayril mağdubi aleyhim veledalin. Amin, amin, amin, Alla qabul etsin. Dünyada yene de qaytarıp Alladan tileymiz cümlenen beraber tınçlıq. Abadan bolsun, inkişaf yolunen milletimiz, halqımız dünya ketsin. Mine şimdi biz eşitemiz qurulış motorlarını. Qurulışlar olsun, evler abadan. Müzeyler qurulsın, camiler qurulsın, qurulıq olsun, qurulışlar olsun. Epimiz dünyada, bu dünyada tınç yaşayıp, daa çoq bayramlarğa Alla yetkisin. Hoş sefaya keldiñiz, büyüriñiz soñrağa. Sağ olunız, sağ olunız, sağ olunız. Ana, güzel-güzel qorantamız keldi, milliy qorantamız. Bu balalar ana tilde laf eteler. Bugün olar laf eteler, olar bizge işanç, ümüt bereler, qaviy işanç bereler, tilimiz ölmez, milletimiz de yaşar. İnşallah kelecegimiz parlaq, yarıq olur. Amin, ya Rabbi. İnşallah, inşallah. Şimdi maña ana tilde şiirni esesizmi? Aytıp berersiz. Qaysı eñ sevgen şiir, nasıl şiir?

Menim tuvğan halqımnıñ da öz tili bar, yırvaşkan. Bin bir yıldız arasında bu til maña, tuvğun ay. Bu til meni beşigimde Ayneninen östürgen. Yaşuğımdan yetikley o, tutıp meni qolumdan. Bir eceni coymam qızım, bir arifin unutmam. Tuvğan halqım, ayım bahtlı, ur ayetniñ qoynunda. Maşalla, maşalla. Soñ böyle şiirler aytsalar, eyi yürekten çıqqan sözler, elbette, bizge, köñlümizge işanç bere. Dünyada. Qırımtatarlar oldı, olacaq, evel de oldı. Bu Qırım bizge miras qaldı ecdadlarımızdan. Qırım seleflerden, selefler, eski, eski qadimiy, qadimiy selefler, qartbabalar bitalarımız, soñ ecdadlar oldı, soñ atalar oldı, soñ qartbabalar, dedeler, şimdi ne, bizler. Alla şükür, mana şimdi. Men, siz ekinci. Nesil de. Men, men ekinci. Sizni babalarıñız birinci nesil. Aha. Men ekinci, siz üçünci, mına dörtünci nesil bu sofrada oturamız. Alla şükür. Nesiller üzülmesin, bağlı qaviy olsun, öz Vetanında yaşamağa qısmet etsin, temel qurmaq. Mine, men soy-tamırım teren Qırımdan, Kezlevden, Aqmescitten. Eger cennet barmı deseler dünyada, eger ecedlarımız turıp laf etip olsaydı, aytardılar, bar. Anam aytar edi, Aqmescit, Ağaçelik köyü, babam tarafı aytar edi, Kezlevden güzel bu dünyada yer Teñi tapılmaz. Aqiqattan da, qırımtatarlar içün Qırım, eñ muqaddes, eñ aziz toprağımız. Oña teñi olmaz, olmadı da, kelecekte de tapılmaz. Er kesni özün yeri, ana, kezletni özün bildirligi, Ağaçelini özün bildirligi. Men bir Hatira yazğan edim dostuma. O, çöl taraftan Komorovka, yani İtak, mına büyük olanı yanında eski ev köy bar. Anası güzel yaşaylar Özbekistanda, şeerde yaşaylar, abadan evleri, güzel işleri, paraları. Aman Qırım, Qırım, Qırım ağzından, köñlünden çıqmadı, sönmedi sevgisi Qırımğa. Soñ qızını yollay, balalarını yollay, Qırımdan barıp ev alıñız. Kelip alaman deseler, tek Komorovkadan alacam. Qızı endi tanımay, bilmey Qırımnı, körmedi, Komorovkanı qıdırıp taptı. Şaşıp, şaşıp qaldı. Avtobus yürmey, yollar taşlı, tozlı. Bir Qırımnıñ bir çeti. Anası gene haber ete, başqa yer almaycaqsıñ, kür Komorovkadan. Soñ mecbur boldılar, biri aldı Novozuyevkadan, biri aldı Mendeleyevkadan. Aman köy yerinden ne ev, ne suv, ne svet, öyle ağır, yollar da yoqtır, maşina da yoqtır. Öyle etip qıynalsalar da kelip ne ettiler, yerleştiler. Ana bugün işte Qırımda yaşaymız.

Köp aytalar, eşitkenmiz, bu dünyanı Alla yarattı, insanlarğa can üfürdi, yaşayışnı yaşamaq içün büyürdi. Onıñ içün yaşamağa insanlar tırışalar. Aman yaşamağa, güzel yaşamağa isteyler. Onıñ içün elbette areket eteler, güzel işler, eyilikler yapmağa. Şimdi Ediye hanım ayta, bu plov degil, dey, bu şaulâ.

Özüñ qoy, Hadicecigim, dedi hanım ona ağır. Qaç yaşındasız? dedi hanım. Bu yıl yetmiş beşni toldurdım. Maşallah, mezni tayarlağanda maña bir güzel sözler ayttılar, pek begendim. Sülüñiz bahayır. Yetmiş beş yaşıñız, bu, ömürniñ yarımı, dediler. A, öyle mi? O künde yetmiş beş yıl daa bar. İnşallah, inşallah. İnşallah, ne, mücizege inanamın, inanmağa isteymen. Alla bergen ömürni Hısmet etsin, aqıl-idraknen, imannen yaşamağa, öz ayağımnen, öz hızmetime yaramağa hısmet etsin. Cemaatimnen birlikte, bala-çağa, torunlarnıñ ferasın körip, cemaatımıznen beraber quvanıp, şeñlenip yaşamağa hısmet etsin, ne qadar ömür Alla berse.

Anam, cenkniñ uçastnigi, medsestra bolıp Krasnodarskiy gospitalde çalıştı, soñ öksüz balalarnı toplap internatnıñ başlığı oldı. Soñ qırq doquzıncı senesi olar armiyadan demobilizovannıy oldılar, azat oldılar. Elbette, Qırım, Qırım, Qırım. Men ayttım da. Cennet deseñ sorasañ, anam da, babam da bir ağız aytarlar, Qırım. Soñ ekisi de infarkt oldılar. Babamı blujdayshiye pulya ömür bat boldı, anavı nervadan, hastalıqtan yaraları qozğaldı. Ağır gospitalge tüşti. Anam infarkt oldı. Men mecbur boldım oquşnı bölmege. Zaoçnıy bermediler, yoqtır fakultet. Oçnıy içün meni komendaturağa alıp barmağa mecbur ediler. Meni alıp barmasalar, tek balaban problema olar edi. Öyle etip, men de arhivniy spravkam bar, Uçotta, spets uçotta turdı, dep, Özbekistanda doğulğan, cenkten soñ doğulğan balanı. Balalığım, ilk balalığım keçti zemlânkada. Ev yoq edi, uçastkalar aldılar tatarlar, baraklardan çıqıp, kolhozlardan çıqıp. Nasıl da, milletimiz bizim çalışqır millet. Milletimiz. Ğurur iradeli millet. Mağrur neden tüşmeyler olar, ruhtan tüşmeyler, ağlap da oturmaylar. Tek Allanıñ yanında Allağa diz çökeler, Allağa inanalar, Allağa iman eteler. Onçün bizim milletimiz tilin de coymadı, dinin de coymadı, dili de coyulmadı, urf-adetlerini saqladı, milletimiz boş bunda kelmedi. Soñ babam qaytıp olmadı, onda cenazesi oldı. Anam mayıp oldı, saqat oldı, nosilkada. Özbekistan, bağışlanıñ, qaysı şeerinde? Kattakurgan. Yetmiş altı yaşına kirdi, alı ağır, ağır. Yoq, napsañız yapıñız, men Qırımğa köçeyim. Qırımğa ketiñiz, anda doğuldım, mezarım anda bolsun. Mında ketirdi. Masal deseñiz, masalğa inanıñız. Ayatımız mücize. Yetmiş altı yaşında saqat, bitay kelip, mında Propiska, grajdanstvo alğance ebette esi başı kete, amma sanki dersiñ bir büyük küreşte olğandayın, ev de qurdı, daa yaşadı mında, azbarı da eki pomidor, bir biber östürdi. Men bahtlıman dep divan, sette yata edi, sesi barınca milliy türkülerni yırlay edi, pencerelerni açıp. Qırımda yanğıray meni tilim dep, Qırımda yanğıray meni yırım dep, Men Qırımda doğuldım, mezarım da Qırımda olacaq, Menden bahlı kim ola? Allağa şükür dep böyle etip anam soñki vaqtında ruhtan tüşmedi, gene de anam nasıl iradeli oldı, öyle de iradeli ketti. Közleri sönmedi, yarıq közleri yanıq qaldı.